Hallo, tutan zongah hin Pathian bia tawi te nan sinah thazaang la ṭhan dingah kan sawm hna i cucu Pathian bia thazaang la ti hna seh ti ka duhmi cu minung kan chan a tawizia hi Baibal nih zeitindah minung kan chan hi a kan cawnpiak ti kha tawi te nan sinah Pathian bia thazaang la ṭi ding kan sawm hna. A hlan buanchukcho hlan i Noah buanchukcho hlan i Adam Adam a chan lio hrawnghrang ahcun minung hi an nunkhua a rak sau tuk. Adam kha kum zakua le sawmthum a nung. Cun Noah kha kum zakua le sawmnga a nung i Methuselah kha kum zakua le sawmruk kum kua tiang a nung. Methuselah hi Bible chung kan hmuhmi ahcun a nunkhua sau bikmi a si. Kum zakua le kum sawmruk le kum kua tiang a nung. A nunkhua, an nunkhua cu buanchuk sau hlan ahcun an nunkhua hi

Cu kan nunning ahcun a panh a panh le aa vawlei ah tuchan kan chan ahhin aa a hlan chan bantukin kan nunkhua a rak sau ti lo. Cun Bible nih a kan cawnpiakmi cu fa- Salm fungsawm kua le aa re- aa relnak aa pahranak ah a kan cawnpiakmi cu kan chan cu kum sawm sarih a si ko ti. Cun kan ṭhawn deuh a si le kum sawm riat a si ko. Cu hmanh ahcun lungretheihnak le harsatnak lawng tein a khatmi vawlei ah a ummi kan si tiah a ti kha van tuak law minung kan chan chan khat hi kum sawm sarih a si lo a si le kan ṭhawn deuh le kum sawm riat te lawng vawlei ah hin na duh zongah cu kan chan cu na nun la kum sawm sarih kum sawm riat te lawng a si kha van tuak ta man u si minung pakhat hi kum sawm sarih nung dam tein hei nung si law Cu kum sawmsarih chungah hin minung nih nikhat ah kan i dinh caan, kan i hngilh caan ka tel ahcun kan ih caan hi aa nikhat ah suimilam pakul le pali a um i cu pakul le pali chungah hin minung hi suimilam pariat chung hi hngilh le i seh law minung i a nunnak cheu thum chung i cheukhat hi ihnak caan le i hngilhnak caan ah a caan a hman. Ka chim duhmi cu minung pakhat hi kum sawm sarih khi nungdam tein um sehlaw cu a nundam chungah cun zeihmanh thei lo i a hngilh a ih caan khi kum kul le kum thum le a tlawmpal a si. Cu tluk ahcun a sau a dang kong ka chim rih lo. A dang rian a ṭuannak kong, a chungkhar le caan a hmannak kong, khi dawr a kalnak kong le a dangdang a kalnak kong ka chim rih lo. Aa kholhnak kong kan chim rih lo. Minung kan chan a tawizia kha van chim ka duhmi a si. Naa hngilh caan le na ih caan kha kum kul le kum thum si na zuh ahcun tawi te lawng a tang. Cu hmanh cu kan ṭhawn caan le kan dam caan a tawi te. A vawlei ah a nungmi le khua a sami kan si. Cu kan ṭhawn caan a tawi. Kan i dawh caan a tawi tuk minung hi. Zeitluk in dah minung kan chan a tawi le atu bia a chim cuahmahmi nan hmai i a chim cuahmi keimah zong hi atu kai aihmi ka angkinak hman hin ka nunnak te caan he khan lo deuh ti nan sin a chim ka duhmi a si. Voikhat cu thlan pakhat miruak pakhat kha ṭhial ding i A cu a ruh pawl cu lak ding i timhtuahnak program an ngei i a thlaan kha kum sawm sarih uh, kum sawm sarih uh, a sau tuk cang i cu a thlaan kha hmun thar ah ṭhial an duh i cu a ruh ruah pawl a ruh pawl le uh, a ruh kha hmun thar ah uh, chiah an duh caah cu uh, A ruh pawl cu lak dingah thlan cu hlai a si. An hlai i cu an hlai tikah cun a lu dar cun a ruh tlawmpal te lawng kha minung cu thlan ah cun a um cang. Sihmanhsehlaw cu thlan chungah cun a ziam bak lomi cu a ruak i an zualnak puan te kha amah ning tein um thil te kha amah ning tein um puan an zualnak te kha amah ning tein a rawk lo pakhat nih minung cu ti atu chim ka duhmi cu atu kan i hrukmi kan i aihmi angki le bongbi le a dangdang vialte nak hmanh ah hin minung hi kan pet caan hi a khan lo deuh mi si kan nunnak hi ai fiang lo ding mi si a ciang a khan lo tuk kan thi ahcun zei hmanh caan tawi te chung lawng vawlei ah khua a sa ding mi kan si cucaah cun chim ka duh mi cu caan tawi te chan tawi te kum sawm sarih kum sawm riat te lawng a nung ding mi minung kan si ca hin na nunnak kan nunnak Pathian nih thluachuahnak an hrawmh tikah uaknak lungput, lungpuamnak lungput, mi zeirellonak lungput a ngeimi na si sual nakhnga lo hi thazaang pek kan duh. Kan chan a tawitemi chungah hin chungkhar ah dawh le remte le dawtnak in chungkhar a thawmhtu si u law cun miphun pehtlaihnak ah dawtnak in mi a theihthiamtu le cun thil a ṭhatnak lei kap i a hmu thiamtu zumtu si hi tuni caan ah a herh taktakmi a si. Atu ahhin keimah hi keimah tahchunhnak ka lak ah si cun nizan ti ni te bantuk in tang cheu ka kai ka ci ka khuai ka cawng i ṭih hnih tong a cawngmi bantuk ka si. Sihmanhsehlaw atu ah hin khi ka kum khi ya nizan tini te dara ka ci ka khuai ka cawng i ṭih hnih tong ka cawng tiah kaa ruah lio ah hin ka kum khua ka sam hna hi a tlung pah cang. A ruang cu vawlei hi chan hi a caan tawite chung i a ummi minung kan si caah hin dawtnak le theihthiamnak in hi vawlei ah hin caan a hmangmi zumtu kan si hi a biapi tuk hringhranmi a si ti hi nan sinah Pathian bia tawite thazaang pek kan duhmi a si. Pathian bia kan i pekmi le kan i hrawmmi cu amah Pathian tu nih sunparnak le thluachuahnak kan pekpiak ko seh. lunglawmhnak tampi ka ngei. Sunparnak le lianngannak cu kan Biak kan Pathian ta lawnglawng si ko seh. Amen.